حال احوال اجوں ٹھیک ہیوے امید کریناں کہ تساں ٹھیک ہوسو وسدے رسدے پئے ہوسو تے اج جڑا پروگرام تھل ثقافتی جھوک ہے اوندے نال حاضر خدمت ہاں تے بسم اللہ کرینے اپنے پروگرام دا باقاعدہ طور تے آغاز کرینے ہک تھوک ݙساواں کہ اے پروگرام فیس بک تے یوٹیوب چینل چریج دے اتے وی لائیو نشر تھیندے تاں کوشش کیتی کرو کہ جیڑھے دوست یوٹیوب یوز کریندن تے فیس بک یوز نئیں کریندے تاں او میݙا سیم ناں دے اتے پیج اے اوندے تے اتے ضرور ویسن اور اوکوں سبسکرائب وی کریسن تے اوکوں وی ضرور ݙٹھا کریسن۔ بسم اللہ کریندے ہیں سئیں پروگرام دا باقاعدہ آغاز کریندے ہیں۔ تاں اج استاد الشعراء سئیں جمشید ناز شاہ سئیں دے پروگرام دے نال پروگرام دی ابتدا کریندا پیاں سئیں کہ ݙکھاں نال سکھاں دی جھونپڑی وی جھلی ہے ݙکھاں نال سکھاں دی جھونپڑی وی جھلی ہے مونجھ دیاں ویراٹھیاں دی بھا ݙاڈھی ٻلی ہے سونے رنگا دل میݙا مٹھی اچ پا کے کھل کھل آہدا ہا کئیں دی کش ڳلی ہے۔ اگو ادے سئیں اج وت ہنجواں دے دریا کوں چاڑھا ہے اج وت ہنجواں دے دریا کوں چاڑھا ہے شاید کوئی دردیں دی نئیں نویں رلی ہے کھل وی او رات اوندے نال نال گئی ہئی اوندی جو سہیلی ہئی اوندے رلے ولی ہے گلشیر صاحب عدنان عدی صاحب ساڈا میٹھا بھرا ہے جورا باد توں پروگرام وچ لنگئے اج میں قصہ کونی سناونا ہک سرکی دا اکھاݨ ایندے شامل کرنا ہے یعنی ہک بہوں وڈا سبق ڈیونڑا ہے تے ڈوجا جیڑا ہے عمران علی لشاری صاحب چائنا توں ساڈا انتہائی میٹھا بھرا ہے اے سوہنا سنگتی ہے اوں دی ذرا نوازی ہے کہ پروگرام دے سٹارٹ اچ ہی آ گیا ہے تاں اج اساں ہک سرائیکی دی مت ڈیونڑی ہے۔ تاں سرائیکی دیاں ݙو اساں ٻجھارتاں گھتنی ہن۔ کجھ ثقافت دیاں چھوٹی چھوٹیاں ڳالھ ہین۔ اڄ میں قصہ کوئی نی سݨواوݨا۔ تاں پہلے میں ابتدا دے وچ پروگرام جیڑھا شروع کیتا ہے تاں اوندے وچ میں سٹارٹ دے وچ ہی جمشید ناشاد سئیں ہوݨاں دی ہک نظم کہ ݙکھاں نال سکھاں دی جھونپڑی وی جلی ہے۔ مونجھ دیاں وراٹھیاں دی بھا ݙاڈھی ٻلی ہے۔ سونے رنگا دل میݙا مٹھی اچ پا کے۔ کھل کھل آہدا ہا کہیں دی کشی گلی اے تے اج وت ہنجواں دے دریا کوں چاڑھا ہے شاید کوئی دردیں دی نئیں نویں رلی اے چن دا نہ ٹکڑا آکھ میڈے یار کوں چن تاں او آپ اے چن دی ڈلی اے اگو آہدے کھل وی اوں رات اوندے نال نال گئی ہئی اوندی جو سہیلی ہئی اوندے رلے ولی اے میں لکھ خط اوندو اوندی بے وفائی دا اوں لکھ چکراں ہوا اچ چلی اے تے سجھ نا شاد کوئی سوکھ تاں نئیں ابھرا ڈیوے کور پچھاں رات کیویں ڈھلی اے میرا خیال اے بندے ڈھک سارے سنگتی جڑ گئین تاں میں پہلے گھتاں چا بجھارتاں بجھارتاں جیڑیاں ہن سرائیکی دیاں اے میں صرف تہاڈا آئی کیو لیول چیک کرینداں کہ واقعی تساں ساڈے پروگرام کوں سنڑدے پئے وے تاں تہاڈے دماغ دا یعنی اساں امزوزہ کریندے ہیں کہ تساں کتنے کے انٹرسٹ دے نال پروگرام کوں سن دے ہوے پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں اج دی جڑی پہلی بجارت ہے عمران میو خان ملک عباس زوار مگسی ٹبیالے توں سردار صاحب بسم اللہ پروگرام اچ لنگ گئے ہوے جی بسم اللہ ست ست بسم اللہ سائیں تے آئیاں سائیں سی پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں رتیاں گھنگرو رتیاں گھگریاں ساویاں بوچھڑیاں۔ ایہ سی ساݙی اڄ دی بجھارت کہ پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں، رتیاں گھگھریاں تے ساویاں بوچھڑیاں ایہ کیڑھی شئے ہیسی۔ ایہ سی ساݙی اڄ دی پہلی بجھارت سئیں بجھارت کوں ولا سݨ گھنو پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں، رتیاں گھگھریاں تے ساویاں بوچھڑیاں ایہ کیڑھی چیز ہے سئیں۔ اے ساری آج دی بجھارت سئیں اساں تہاڈے جواب دے منتظر رہسوں تے ہن اساں پیندے پئے ہیں اکھاݨ سرائیکی دا کہ سرائیکی دا ہک انتہائی مٹھا جیہا اکھاݨ ہے کہ رن کوں بھیت نہ ݙیویں تے دروازے تے بیر نہ لاویں تے پولیس آلیں نال یاری نہ رکھیں اے ہے سئیں ساݙی سرائیکی دی مت ایندا میں نتیجہ کڈھ کے تساکوں ݙیوݨا ہے کہ ایں ایندی حقیقت کیا ہے؟ اے جواب اے سئیں گاجر نئیں سئیں اے گاجر کوئے نئیں سئیں اے ولا ایندے تے ذرا غوض کرو تاں میں تہاڈے جواب دا منتظر بیٹھاں حالے تیکر کئیں سنگتی دا کوئی جواب درست کئے نئیں آیا کہ پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں کریاں رتیاں گھگریاں تے ساویاں بوچھڑیاں اے کیڑی چیز اے سئیں اے تساں بھن گئے بجارت تاں میں ولا کوئی ڈوجھی بجارت ضرور پیساں فی الحال کہیں سنگتی دا وی جواب درست کینی آیا حماد قیصر اسلام آد کریندا پئے یوٹیوب دوتے ملازم کھرل صاحب یوٹیوب دوتے سکوں سلام کریندا پئے وعلیکم السلام مشتاق حسین آد پئے جیو عباس بھائی اج دی جیڑھی گالھ مہاڑ اے سردار سیف خان اویس بشیر خان سیہڑ صاحب ساڈے پروگرام دی سٹارٹ اچ ہی لنگھ ہن ساڈا انتہائی محترم بھرا اے ساڈا ایویں قد کاٹھ آلا بھرا اے ساڈے واسطے ہک فخر توں گھٹ کوئی نی ایں وڈائی توں گھٹ کوئی نی کہ بندہ ناچیز دا پروگرام سردار اویس خان بشیر سیہڑ صاحب ساڈے پروگرام کوں ڈیدے اور ریگولر ڈیدے سی۔ اساں اوندے وڈے پن اتے اساں اوندے ممنون و مشکور ہیں کہ او اپنی اتنی مصروفیت دی زندگی دے وچ سردار صاحب ساڈے پروگرام وچ لنگ آندن اور ساڈا مان ودھیندن۔ سائیں سارے دوستاں کوں میں ہک دفعہ التماس کریساں کہ ساڈے پروگرام کوں تمام بھائیوں کو سلام سائیں اویس بشیر خان سیہڑ وعلیکم السلام جتنے وی دوست سارے پروگرام وچ لنگ آندن ساڈا ماݨ ودیندن اساں انہاں ساراں دے ممنون و مشکور ہیں میں مد دی گالھ پیندا پیاں لیکن کوشش کریسو کہ ساڈے ایں پروگرام کوں اپݨی والد اتے ضرور شیئر کر ݙیتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں سرائیکی دے ایں چھوٹے جیڈے پروگرام وچ شامل تھی سگن تے کمر چھینا صاحب سر پروگرام وچ لنگ آئے مجاہد چند صاحب ساڈے پروگرام اچ لنگ گئے، گل شیر ساڈے واسطے تربوز بھیجی پئے یا اوندا جواب تربیوز ڈتس تاں او غلط جواب ہے سئیں تے فرام موسی والی پیپلام محمد حمزہ قیمتاں لکھا سی پتہ نہیں کیا جواب لکھا سی سئیں منور حسین جام صاحب پروگرام اچ لنگ گئے، قمر چھینا سلام تھی گیا مرشد وعلیکم السلام جیوو پئے وڈے تھیوو تے بوہڑ جیڈے تھیوو تے شالا کجھ نہ تھیوئے ملک باقر سواگ چیف ایگزیکٹو تھل فوڈ سیکرٹ دا او پروگرام اچ لنگ گئے میں سئیں تہاڈے یکاں دے آدر کرینا اسلم میڈیکل اسلم سارے دوست چا اپنی جھا دے نال لکھا کرو سئیں تاکہ ساکو پتہ لگے کہ تساں کتھوں ساکو سنڑدے پے وے تے کتھوں سماعت کریندے پے وے ولا ولا ملتمسوں نا ایں پروگرام دے ودھارے سانگے ایکو شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ زیادہ تو زیادہ دوست ایں پروگرام کو انجوائے کر سگن ہن میں سرائیکی دا جیڑا اکھاݨ ہے کہ رن کوں بھیت نہ ݙیویں پولیس آلے نال یاری نہ لاویں تے ٻوہے دے اتے ٻیر نہ وہاویں عبدالحق نیازی میں سرائیکی دا ہک اکھاݨ شروع کیتی ٻیٹھاں کہ رن کوں بھیت نہ ݙیویں بوہے تے ٻیر نہ لاویں تے پولیس آل نال یاری نہ رکھیں۔ اے ہن سئیں ہک مت سیاݨاں دا اکھاݨ میں ایکوں کریساں ثابت کہ بھئی سیاݨاں کیویں اے اکھاݨ بݨائے تے کیویں اے آکھئے۔ ہک نوجوان ہا اوں جیڑھے ویلے اے اکھاݨ سݨا اوں آپݨے دوستاں نال کیتا شیئر کہ یار ایویں ایویں ساݙے بزرگ آکھ ڳئین کہ پولیس آل نال یاری نہ رکھیں تے رن کوں بھیت نہ ݙیویں تے تریجھی ڳالھ کر ڳئین کہ دروازے دے اتے بیر نہ وہاویں۔ او آدھے سئیں میں اے ڳالھ ذہن اچ رکھی اے بھئی جݙݨ میݙی شادی تھیسی جݙݨ میں پرنیساں میں اے زنانی آلا بھول بھنساں کہ میں آپݨی تریمت کوں حال ݙیساں ݙیکھاں میں پک کریساں میں آپݨا امزوزہ کڈھساں کہ کیا اے ڳالھ سچی اے کہ زنانی کوں راز نہ ݙیویں جیویں کہ سیاݨے آکھ ڳئین کہ بوئے دے اتے بیر نہ لاویں میں بیر ای لیساں اوں آکھیا میں پولیس آلیاں نال ای یاری رکھساں مالکا ایں جماندروں ایندی خواہش جو ہئی ایں آندے آندے ای اپنے بوئے دے اتے ہک بیر دا پودا لا کھڑایا سئیں سمیع اللہ سمیع اللہ کلاسرا جیسل کلاسرا لئیا توں بسم اللہ کراں سئیں منور حسین ڄام بسم اللہ کراں جانی کھتران سردار سیف خان سردار صاحب ایں اپنے دروازے دے اگوں ہک ٻیر دا یعنی جیڑا ہے نا بوٹا رہا کھڑایا وڑ رہا کھڑایا تے ایندا ایک بچپن دا دوست آئی جیندی نوکری پولیس وچ لگ گئی او وی اتفاق دے نال ایندے شہر دا تھانے دار آ لگا تے شادی وی ایندی اتفاق نال تھی گئی تریہہ گالھیں مل گئیاں۔ ایندے ذہن دے وچ اوہا گالھ ہئی کہ سیاݨاں جو آکھئے رن کوں بھیت نہ ݙیویں، دروازے تے بوہڑ نہ لاویں، دروازے تے ٻیر دا درخت نہ لاویں تے پلسیے نال یاری نہ رکھیں۔ اوہاں کئے اتفاق ایویں تھی ڳئے کہ پولیس آلے نال وی یاری لڳ ڳئی اے۔ ٻیر دا ٻوٹی جوان تھی ڳئی۔ تریمے دی خیر دی ہݨ میݙے گھر آ ڳئی اے۔ ہووے نہ تاں ہݨ امزوزہ بھناں۔ ہک ڈیہاڑا او ویندا اے سفر واپسی جو ولدا اے مارکا اے رستے دے وچ کوئی کوں بکری ملدی اے اوکوں ذبح چکریندا اے اپنے کپڑاں دے اتے چلیندا اے خون اسلم خان سردار سیف خان خون نال غلطان تھی کے ہک گنڈی دی وچ چرکدا ہے بکری دا سر چائیے آندا مرکا گھر گھر آندا ہے تے آ کے زال ڈیدھی ہے بھئی خونو بے حال ہے او آدھی ہے خیر آوی جے کوئی گوشت آننا آوی تاں میکوں ڈسیں ہا میں شاہ نواز کھوکھر سئیں بسم اللہ کراں تساں ساڈا مان ہی وے ساڈا مان ودھیندے ہی وے تساں ساڈے پروگرام وچ لنگ آندے وے تہاڈی ماشاءاللہ ہک ساخت ہے۔ تساں ساڈے یعنی وکلا برادری دا وی مانی وے ساڈا وی مانی وے تساں پروگرام اچ لنگ آندے وے ساڈا دل وڈا تھی ویندے ساڈا ساڈا مان ودھیندے وے سیں اچھا اے آدھے سیں ایندی زال ہی کو آدھی ہے بے گوشت آننا ہوی تاں توں ساڈے کن گھن میکڑوں گھن ونجا کوئی رومال کوئی کپڑا سارے کپڑے بھر ہیں اوں تریمت کو سڈا سیڈ تے اوں آکھے کئی چاہ گھنا ڈنڈ پیر اکی نگھت تے میں ہک کارایاں قتل فلانا جیڑھا میڈا دشمن ہئی اج او میکوں ٹکر پے راہ اچ تے میں اوندا اج ٹیموں آیاں ٹھپ اوکوں آیاں سروں مار تاں بس خدا دا واسطہ ہئی ماما اختر کھرل پروگرام اچ لنگئے اساں ایکوں دل دیاں عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آدھیں۔ ایں زنانی کوں ڈسے یا اپنی زال کوں ڈسے کہ بھئی میں ایویں ایویں آ جو اپنے فلانے دشمن دا سر کاپایاں تے سر ای نال چا گھنایاں۔ اج میڈا ہاں ٹھڈا تھی گئے۔ اج میں اپنے دشمن کوں مار گھدئے۔ لیکن واسطہ خدا پاک دا نہ کہندے کوں نہ گھنے تے کئی چا گھنا اوں حویلی چا کھٹا ٹویا تے اوں اوندے چا وہ سر پورا جیڑھا وہ بکری دا ودا ہک

اے پاسیبل کوئی نی اے سیاݨاں دی اکھاݨ اے کہ رن کوں بھیت نہ ݙیویں اے میں اوندی وضاحت کریندا ٻیٹھاں دوستو زویب سیواگ عابد حسین لاڑ اچھا اے آہدا اے کہ میں او سر پور کے ذال کوں میں ہٹکا اے میں کے ݙسیں کائیں کوں نہ ٻا خیر آویس جیویں جو تنور تے ڳئی اے نہ تاں ماشاءاللہ دے نال جیڑھی ٹکر پکیندی کھڑی اے اوں کھڑی ہک گالھ ہے پر ڈسیں کائیں کو نہ اوں آکھے ڈس کی گالھ ہے اوں آکھے ایویں ایویں میڈا گھر آلا شودا قتل کر کھڑے او اوندا فلانا جیڑا دشمن آئی اوکوں مار کھڑے تے جناب بس تباہی لہہ گئی ہے سئیں تے بس اللہ دا واسطہ ایڑی ڈسیں کائیں کو نہ۔ ایں آ کے کملی تھی گئیں میں کہیں کوں ڈسیندی پئی آں او پھلکا لا کے جو گئی او گھر گئی اوں اپنے گھر آلاں کوں ڈسا کے تھاکوں ہک بئی گالھ ڈساں او فلانا کملا قتل کر آئے فلانے بندے کوں اوں مار سٹائے اوندا سر کپ کے گھن آئے اتھاں آ کرانگی حویلی اچ دفنایا سی مالکا اے گیا آپ جنڑاں گیا مزدوری تے رن کوں ڈے گیا اے مت

انہاں آکھیا تیڈا جرم کونی کہ تیں بندہ قتل کیتا ہے ولا اوندا سر تو چال چا گھنا ہے تیں آکھ رنگی اپنے ویڑے دے وچ دفنائے چا اے جرم کوئی نہیں کیا بندے مارنا پاکستان ہے جرم کوئی نہیں اے بڑا حیران تھیا بڑا پریشان تھیا خیر سہی پولیس آلیاں نے اینکوں آکھیا بی او ٹویا کھٹ تے جتھاں او سر پورا آوی نا او سر چا تے جل ساڈے نال تھانے محمد اصغر چن اظہر عباس طاہر صاحب ایں سئیں کھٹا ٹویا اوہا گنڈڑی سیرالی چایوس جیندے اچ بکری دا سر رکھاس نا تے پولیس اینکوں نال گھن کے ونجن لگی نا تے دروازے تے آئس بیر دا درخت اوں دے جھامے نال جو ایندا پٹکا اڑا تاں جاں بدنال پٹکا مار کا گیا اتھائیں رائے اے ایکوں گھنائے تھانے جیڑھے ویلے تھانے گھناون تے آن کے ایندی ایف آئی آر درج کرن واسطے ایکوں آکھنے بھی ہن سر کھول جیڑھے ویلے این سر کھولے فیاض احمد صاحب محمد پلوان بھڈا صاحب تو او ایک بکری دا سر انہاں آکھیا وی راز کیا ہے گالھ کیا ہے اوں آکھیا یار میں چھوٹا جیڈا ہاں وی تاں میں ہک سیانڑاں دا اکھاݨ سنڑا ہا وی رات رن کوں بھیت نہ ڈیویں تے بوئے تے بیر نہ لاویں تے پولیس آلے نال یاری نہ لاویں تاں میں ایندا مزوزہ کرݨ سانگے ایویں میں بکری دا سر ایں کپڑے دے وچ بدھا ہا۔ میں اپݨی ذال کوں ونڄ ݙسا ہا کہ وی مہربانی کریں ٻس اے راز دی ڳالھ اے۔ میں صرف اپݨی تریمت کوں چیک پیا کریندا ہم تے سیاݨاں دے اکھاݨ کوں چیک پیا کریندا ہمی تاں مارکا جیڑھا اوں تریمت کوں راز ݙتا ہئی کہ وی ݙسیں کہیں کوں نہ اوں تاں دیر ای نہ کیتی تے اوں ایلے راز کھل ڳیا تے ہ پولیس شام توں پہلے اپڑ گئی تے جیہڑا سیاݨا آکھے بھئی دروازے دے اتے بوہے ٻیر دا درخت نہ لاویں تاں اوں میݙی پڳ لہا گھدی اے اے امزوزئی میݙا سچا تھی ڳئے تے پولیسے نال یاری نہ لاویں اوں آکھے توں جو میݙا یار آویں چھک واں یار آویں تے بچپن دے دوست آسے توں میݙے کول پڳ چا کریں ہا کہ بھئی تیں قتل کیتا یا کونی کیتا توں ہی تاں سدھا پولیس دی گاد گھن کے تے سدھا میڈے گھر لگا گئیں ریٹ ونج کیتے ہی اے مارکا امزوزے جیڑھے ہین منیر حسین صاحب فضل خان وعلیکم السلام تاں اے امزوزے جیڑھے ہین نا بزرگاں دے اے تت نکلے ہوئے ہین کہ انہاں دے وچ نائنٹی نائن پرسنٹ گالیں بزرگاں دیاں سچیاں ہین کہ جیڑھا انہاں نے آکھیا کہ رن کوں بھیت نہ ڈیویں۔ یقین کر گھلو کہ اے پتے دی گالھ وے ایکوں اپنے پلے بن گھنو کہ کوئی وی گالھ اے لکاویں تے اگر تساں اپنی تریمت کوں ڈسی تے اوکوں آکھا بی اے ڈسنڑا کہیں کوں نئیں تاں سویرے شام توں پہلے اگر پولیس تہاڈے کول نہ ہووے تاں وت سمجھائے کہ سیانڑاں نے تت کوئی نئیں کڈھے۔ احسن للواݨی صاحب پروگرام وچ لنگ ہے آدھے ہنستا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہو مہربانی سردار صاحب شکریہ سائیں موسم دی خرابی دی وجہ توں تبدیلی دی وجہ توں تھوڑا جہا میرے لہجے دے وچ آواز دے وچ چینج ہے تاں پروگرام کرنے ویلے بھی تھوڑی جی مشکل تھی نہیں پئی ہے کیونکہ گلا خشک تھی ویندا ہے موسم دی وجہ تو تھوڑا جہا گلا خراب ہے مجاہد چاند صاحب مقصد آکھن دا ہے کہ تریے گالیں پلے بن گنوں کہ کوئی وی راز دی گالھ ہے تاں اگر تساں اپݨی ذال کوں ݙسی ہے تاں خدا دا واسطہ وے ہکا گالھ ٻئی دا خیال رکھائے اوکوں اے لفظ نہ آکھائے کہ اے کہیں کوں ݙسݨی نئیں اگر تساں اے گالھ کیتی چا تاں وت او گالھ لکا نئیں سڳدی ورنہ تمتیں مر پوسن علی دا سلام سئیں علی بھتریجہ ساکوں سلام ݙیندا پئے سئیں رات میل دے اتے کٹھیا سے علی دے ہک چاچے دی شادی ہئی چاچے دے پتر دی تاں اساں بڑا انجائے کیتا ہے۔ علی کوں اساں ایویں مذاق مذاق اچ چڑھایا ہے تاں علی مائنڈ کیتی ہودا ہا۔ بھتریجا علی کوئی پریشانی کوئی نئیں اساں ایویں ہنس مکھ جئے بندے ہیں تیڈے نال شغل بنڑا بندے ہیں۔ تاں مقصد آکھنڑ دا ایہ ہے کہ کوئی وی راز دی گالھ ہووے اول تاں تریمت کوں ڈسو نئیں اگر ڈاسی بیٹھے وے تاں اوکوں ہٹکائے نئیں بھئی جناب دیاں بے پروائیاں سئیں عبدالحق نیازی سئیں اساں آڈی اے جرات اے سئیں کہ اساں اے جڈے وڈے سردار دی کوئی میسج آوے اساں ڈیکھوں تے سانکوں ریپلائی نہ کروں تساں ساڈا مان ہی دے سردار صاحب فضل خان آدھے بھائی اگوں کوسچن مارک کیتا سی کوئی سمجھ نی آئی کہ کیاک پچھنا چاہندے تاں میں عبدالحق نیازی دی نظر کریندا پیاں کہ بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے سانوݨ کوں ترس آوے تاں نندر آوے۔ بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے سانوݨ کوں ترس آوے تاں نندر آوے۔ مصطفی خادم سئیں ہوݨاں دی نظم ہے کہ غزل ہے جیکوں کہ ٻہوں سارے دوستاں نے یعنی ترنمدے وچ وی ڳائے تاں انتہائی زبردست قسم دی گل شعر کوں سانجھ کیتی پئے۔ میں ضرور شامل پروگرام کرینداں۔ لیکن میں عبدالحق نیازی سئیں ہوݨاں دی بے پرواہیاں دی وجہ توں لین دی وجہ توں میں انہاں دی نظر ہک غزل دے چند شعر کر گھناں کہ بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے ساوݨ کوں ترس آوے تاں نیندر آوے تیݙے نکھیڑے دے ہن تھکیڑے خدا لہاوے تاں نیندر آوے کوئی فسانہ کوئی کہانی سݨوں ہا جانی تیݙی زبانی تیݙی جوانی دی کوئی نشانی غزل سݨاوے تاں نندر آوے مہربانی سردار صاحب سک داد ملدی پئی اے ہائے ہائے کریندے پئن واہ واہ کریندے پئن اے تہاݙا وݙا پن اے سردار صاحب تے تساں ساݙا ماݨ ودھائے تساں پروگرام اچ لنگھ آئے ہو اڳوں مرشد مصطفی خادم آکھائے کہ اساں تاں سرمین دے پھل دے وانگوں وٹا کے رنگت زمین چمسوں۔ اساں تسرمین دے پھل دے وانگوں وٹا تے رنگت زمین چمسوں او روح دا راجہ سجاک دھرتی تے پاؤں پاوے تے نندر آوے سر سرائیکی زبان کے بادشاہ ساکت شجاع آبادی صاحب کی شاعری سنا دیں میں ضرور تعمیل کرینداں سردار سیف خان صاحب میں اے غزل مکمل کر گھناں میں ضرور شامل پروگرام کرینداں شاکر صاحب سارے وسیب دا وانڑ ہے میں اپݨی پہلی ملاقات دا احوال وی تساں دوستاں نال شیئر کرینداں کہ میݙی شاکر صاحب نال پہلی پہلی ملاقات کتھاں تھئی ہئی، کیڑھے رنگ اچ تھئی ہئی تے شاکر صاحب ہݨی دی اوں ویلے کیفیت کیا ہئی۔ آخر توں تاں آکھیسی اڄاں تسائیں دے فجر دی خادم، اڄاں تسائیں دے ہجر دی خادم، پہلی فجر ہے اٻال نہ کر۔ اجاں تاں سائیں دے میں کوشش کردا پیاں عزیز شیخ صاحب دے لہجے تانوں سنادا پیاں اجاں تاں سائیں دے ہجر دی پہلی فجر ہے خادم نعرہ ابال نہ کر فجر دے سامی سفیر سجکوں سفر تھکاوے تا نندر آوے ملک اختر کرن آدھا پئے ہا ہا خان خان تہاڈی مہربانی اے۔ منیر حسین آدھا پئے واہ واہ۔ سردار سیف خان آدھا پئے واہ واہ۔ سئیں شاکر شد آبادی سئیں دا انہاں دا میں ڈو شعر پہلے دوستاں دی نظر کرینداں ہاں۔ پہلا ہک شعر ہئی کہ دلاسے بعد وچ ڈیویں دلاسے بعد وچ ڈیویں۔ میݙی ہک ڳالھ سݨ پہلے دلاسے بعد وچ ݙیویں میݙی ہک ڳالھ سݨ پہلے اساں ہک شخص نئیں ڳالا ساری کائنات ڳل ڳئی اے اے شاکر شجاع بادسیں دا ہک شعر ہئی ہک انہاں دا ٻیا شعر کہ نجومی ناں ݙراوے ݙے ساکوں توں بد نصیبی دے نجومی ناں دا راوے دے سکوتوں بد نصیبی دے جݙاں ہتھاں تے چھالے پئے لکیراں خود بدل ویسن۔ میں اتھاں امیر تیمور دا ہک قول شیئر کرناں دوستاں دے نال انتہائی ضروری سمجھداں کہ امیر تیمور بیسیکلی ہک ایرانی حکمران ہا فوجی جرنیل ہا جیڑھے ویلے ایں رشیا تے حملہ کیتا نا رشیا تے تاں تاشکند دے اتے ایں کھوپڑیاں دا مینار بݨایا ہئی۔ کجھ لوک تاریخ نال وابستہ ہوسن تاں ایں یعنی بڑے بڑے مینار کھڑے کیتے ہن کھوپڑیاں نال۔ اتنے سارے یعنی کہ ایں لوکاں دے نال بڑا جنگ کیتی بڑا جنگجو ہئی۔ ایں نجومی کوں سڈئے تے ایں نجومی کوں سڈ کے اپنا ہتھ ڈکھائے کے میڈا ہتھ ڈیکھ تے میکوں ڈسا کے میں رشیا دی ایں ریاست تاشکینٹ کوں تاشقند جیکوں اساں آدھے ہیں تاشکینٹ انگلش دا لفظ ہے تاں ایکوں میں فتح کر گھنساں یا نہ کریساں تاں مجاہد چند صاحب او آدھا پے کے نجومی آکھئے کے تیڈے ہتھ دے وچ فتح آلی لکیر کوئنی۔ اے جنگجو آئی تلوار ایویں کڈھ کے ایویں ہتھ تے مار کے ایویں لکیر بنا کے آکھے کہ اساں اپنے مقدر دیاں لکیراں خود بنڑیندے ہیں۔ آکھنڑ دا مقصد اے دوستو کہ کوئی وی کم اے نا شاکر صاحب دا وی سیم پیغام اے کہ آپݨیاں لکیراں بدلاوݨ واسطے تہاکوں محنت کرݨی پوسی اوں کہ لکیراں جݙاں ہتھاں تے چھالے پئے لکیراں خود بدل ویسن۔ آکھݨ دا مقصد شاکر صاحب دا اے کہ جݙݨ اساں محنت کریسوں مٹی نال مٹی تھی ویسوں۔ سب دوست التماس ہے شاکر شجو بادی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں سائیں شاکر صاحب دی صحت و سلامتی واسطے دعا کرو یار میں ہک گال بئی سانجھ کرے سائیں تاں کہ دنیا دا واحد مظلوم آدمی ہے اے شاکر چھوج آبادی کہ اساں اپنے وسبے دے وچ جم جلے ہیں تے اج تک کڈائیں کہیں دی موت دی کوڑی خبر نہیں سنی یعنی جڈن وی کہیں دی موت دا سنیہا آئے تاں پتہ اے لگے کہ واقعہ ہی او مر گئے کیونکہ او یعنی فوت تھی گیا ہو سی یہ جو اطلاع آ گئی ہے شاکر او مظلوم انسان اے کہ جئیں دی مرݨ دتے لوگاں نے صرف چند کومنٹس گھنݨ واسطے اپݨے فالور ودھاوݨ واسطے اپݨے ہک وی لاگ بݨاوݨ واسطے پتہ نی کتنیاں کوڑیاں خبراں ݙتیاں نے قمر زمان کلوال صاحب کہ شاکر صاحب مر ڳئے یار ایݙا ظلم تاں نہ کرو یار یار کوئی ظلم دی حد ہوندی اے یار۔ یار انتہا نہیں یار ساڈے معاشرے دی بے رحمی دی انتہا نہیں کہ تساں ایڈے وڈے لیجنڈ دے بارے بغیر تحقیق کیتے تساں ہر ڈو مہینہ بعد چار مہینہ بعد چھ مہینہ بعد دیدے پے ہو سو فتح وی کر گدا سی عبدالحق نیازی صاحب سانج کیتی ہے کہ امیر تیمور نے فتح وی کر گدا ہی تاشکند کو بالکل کر گدا ہی سی زمان میرانی صاحب پروگرام اچ لنگے ہن۔ لیا فارمیسی دے چیف ایگزیکٹو ہن۔ ساڈے انتہائی محترم بھائی جان ہن۔ اساں انہاں کوں وی دل دیاں عطا گہرائیاں نال اپنے پروگرام اچ خوش آمدید آکھدے ہیں۔ تہاڈا وڈا پن ہے سردار صاحب، میرانی صاحب تساں پروگرام اچ لنگ آندے ہو تاں میں اج جیڑھیاں جیڑھیاں وی گالھیاں کیتیاں ہن اوندے وچ ہک میں ہیں سریکی دا کھانڈ شامل کیتا ہئی تے بجھارت میڈی حالے تک سٹیل بھجن اویں کھڑی ہے بجھارت کیڑی آئی کہ پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں رتیاں گھگریاں ساویاں بوچھنیاں اے آئی ساڈی اج دی پہلی بجھارت جیکوں حالے تک کہیں سنگتی وی نہیں بننا پار دے پاروں آئیاں چھوکریاں رتیاں گھگریاں ساویاں بوچھڑیاں اے ہائی ساڈی اج دی پہلی بجھارت اچھا اگوں ہک بئی بجھارت پاواں چا عبدالحق نیازی تھواکوں پائندا پیاں بجھارت تساں ای ایندا جواب ڈیونڑاں اے کہ چیل پتری چیل پتلی پر چیتا نئیں اگو آدھے وݨ چڑھے پر بھولوں نئیں اے اج دی ساڈی ڈوجھی بجھارت سئیں جج ساکر صاحب مر گیا تو سمجھوں سرائیکی شاعری مر گئی سائیں معظم عباس خان اساں تہاڈی ایں گالھ نال اتفاق نئیں کریندے کہ سرائیکی کوئی اتنی چھوٹی جڑی زبان کہنی کہ خدا نخواستہ کوئی ہک بندہ یا کوئی ہک رائٹر یا کوئی ہک شاعر ساݙی سرائیکی دا ماݨ ضرور ہے شاکر شیوج آبادی لیکن ساݙے کول الحمد للہ ایں ماء دھرتی دے اتے وݙے وݙے شعراء موجود ہن جیندے وچ مرشد اشو لعل موجود ہے تساں اوندی شاعری کوں پڑھ کے ݙکھائے توں پتہ لگسی کہ مرشد کیسی شاعری کریندا ہے۔ سائیں عزیز شید صاحب دی شاعری تساں ضرور پڑھئے۔ منور حسین جام صاحب بجارت بنی ہے پہلی او آدھے سائیں اے مرا چے سائیں بسم اللہ محبتاں برا دیاں اج دے پہلے ونر تساں ہیوے منور حسین جام صاحب ساڈی پہلی بجارت بنی ہے کہ باروں پاروں آئیاں چھوکریاں آلی کہ رتیاں گھگھرے تے ساویاں بوچھڑیاں آلی جیڑھی وزارت ہئی او سئیں مرچ اے سئیں۔ بالکل سئیں منور حسین جام تساں اج دے ساڈے پہلے ونر ہیوے سئیں۔ تاں مقصد آکھن دا اے کہ شاکر شجاع آبادی دا غیب ضرور اے اگر خدا نہ خواستہ او اللہ خالق حقیق کوں مل ونجن یا اگاں لگے ونجن تاں موت حق اے مرنا تاں آوݨ اے موت آوݨی اے لیکن ساڈے کولوں بشیر غمخوار جئے لوگ، مصطفی خادم جئے لوگ، عزیز شیت جئے لوگ، قربان قلاچی جئے لوگ بہوں سارے شاکر میروی مرحوم اللہ اوکوں بخشے جیڑھے ویلے شاکر میروی ایں دنیا تے ٹرے تاں یقین کرو کہ ایویں لگدا کہ سرائیکی شاعری کرݨ آلے شاید ایہو جئے بندہ پیدا ای نہ تھیوے ہا یقین کر گھنو کہ اے لیول آئی شاکر میروی مرحوم دا وی جداں ڈھاݨا ہا ول ہو ڈکھیاں پھر ہوندیں ہوئیں اݨ پھر ڈھہہ پئے۔ اے شاکر میݙے کوں روندہ کلام سݨیندا ٻیٹھا۔ جݙاں ڈھاݨا ہا ول ہوݙ کیہاں۔ پھر ہوندیں ہوئیں اݨ پھر ڈھہہ پئے۔ تھاں تھپا کیا تھاں تھپے کیا محفوظ کروں۔ ایویں سترا سودھا گھر ڈھہہ پئے۔ اڳو آدھئے ایں ساوݨ کئے نئیں سوبھ ݙتا۔ کݙی چھت ڈھہہ پئی کدی در ڈھہہ پئے تے رت چوگ وٹاوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی ساݙے پر ڈھہہ پئے ݙوجھی بجارت سئیں پہلی بجارت بھنی گئی ہے سئیں ݙوجھی بجارت اے کہ رنگ کالا بھل کاں نئیں رنگ کالا ہے لیکن کاں نئیں اڳو آہدے چیل پتلی ہیس پر چیتا نئیں۔ آخر دے اتے آہدے کہ درخت دے اتے چڑھ ویندے پر بھولوں نئیں۔ ایہ میں سادگی دے وچ تہاکوں ݙسیندا پیاں کہ رنگ کالا ہے بھل کاں نئیں، چیل پتلی ہیس پر چیتا نئیں، آخر دے اتے وݨ چڑھدا ہے پر بھولوں نئیں۔ ایہ ہئی ساݙی اڄ دی ݙوجھی ٻجھارت۔ آخر دے اتے پروگرام دا ویلھا تقریبا مک ستا ہے کیونکہ ادھ گھنٹہ پروگرام دا میں ٹائم رکھا ہوئے۔ کیونکہ تہاݙے قیمتی وقت ہوندے، مٹھی مٹھی ٹھڈی رات ہوندی ہئی، میں تہاݙے اور بسترے دے درمیان زیادہ دیر یعنی ہر شہر کا اپنا مقام ہے مگر شاکر اور شجاع آبادی غریب کے دل کی آواز ہے بالکل صحیح شاجی شاکر شجاع آبادی سارے دل دا سارے غریباں دے ماݨ ہے سارے غریباں دی آواز ہے کہ ہر بندے نے غریبی لکھی ہے۔ یقین کر گھنوں کہ جیڑھی میڈے من کوں بھائی ہے نا غربت دی گال ہر انسان نے کیتی ہر شاعر نے کیتی شجا وادی صاحب نے کیتی شاکر میروی صاحب نے بھی کیتی اپنے سارے شفقت بزدار سے نے بھی کیتی ایویں علی کار عصمت گرمانی نے بھی کیتی کہ میری غربت دے شیشے وچ میرا ہر یار پرکھا گئے جیکوں پرکھنڑ دی خواہش نہ ہئی اوہا غمخوار پرکھا گئے۔ سردار سیف خان ہر شعر کا اپنا مقام ہے بالکل سئیں منور حسین جام پتہ نی کوئی گوگل کھولی بیٹھے یا کیا کیتی کھڑے سئیں اج دی ڈوجھی وزارت دے ونر وی منور حسین جام صاحب ہن سائیں اپنا تعارف کرواؤ چا تساں کیڑی جاہ توں ہو آدھے جواب ہے مکوڑا بالکل مکوڑے سئیں اج دے ڈوجھے ونر وی منور عباس جام صاحب ہن۔ محبتاں برا دیاں سئیں۔ راشد بیوس صاحب خوش رہو ہمیشہ رہو۔ مجید حسین چن صاحب ادا پے بہت بہت شکریہ بھائی جان۔ سائیں وسو پئے جیوو پئے شالا۔ مجید چن سر انتہائی محترم بھرا ہے۔ فتح پور توں بلانگ کریندا ہے۔ میٹھا سنگتی ہے۔ میٹھا بھرا ہے۔ سارے پروگرام اچ لنگ آئے۔ سارا ماݨ ودھایا نے۔ اسیں انہاں کوں وی خوش آمدید آدھے ہیں۔ منور حسین صاحب اساں تہاڈا ناں نال ڈوجھی بجارت دا جواب ڈس چھوڑا ہے کہ کالا ہے پر کاں نئیں تے چیل پتلی ہس مگر چیتا نئیں درخت تے چڑھ ویندا ہے وݨ تے چڑھ ویندا ہے مگر بھولو نئیں تاں ایندا جواب مکوڑا ہے سئیں بالکل سئیں جام محسن صاحب محبوب تابش سئیں کوں سݨدے پئے ہاسے سرکار او وی روز امدن لائیو پروگرام تے تے تہاڈی سک وی ہائی پئی جیوو شالا سائیں ساکوں وی انہاں دا محبوب تابش صاحب دا لنک شیئر کر ݙیسو اساں وی کہیں کہیں ویلے ضرور انہاں کوں سݨسوں جام محسن صاحب کیونکہ اساں تاں ماء ٻولی دے فین ہیں اساں ہر اوں بندے دے فین ہیں جیہڑا ماء ٻولی نال پیار کریندے جیہڑا ماء ٻولی دا پرچار کریندے جیڑھا ماء ٻولی اچ ڳالھ کریندا ہے۔ یقین کرو کہ ایں ساݙے وسبے دے منور آہدے میں ویہاڑی توں آں ساݙے اڄ دا جیڑھا ونر ہے ٻجھارتاں دا او ویہاڑی توں ہن منور حسین جام تاں اساݙا ماݨ ودھیندن ساݙے پروگرام اچ لنگھ ڳئن ساݙے ایں پروگرام دے وی شامل تھئن اصغر عرفان صاحب آہدے پئن تونسہ شریف توں سئیں بسم اللہ کراں جی آیاں نوں سئیں ساݙی ماء ٻولی تے کجھ لوگاں دے احسان ہن میں انہاں دے ناں چاونے انتہائی ضروری سمجھداں کہ سب تو پہلا جیڑا کریڈٹ ویندا ہے او ویندا ہے ساڈے خواجہ غلام فرید سائیں کوں کہ جنہاں نے اپنا دیوان فرید لکھ کے اپنی شاعری کر کے پوری دنیا دے وچ سرائیکی ماء ٻولی دا پرچار کیتا ہے جیڑھا کہ پوری دنیا دے وچ پڑھا گئے کلام تاں اساں اوندے ممنون و مشکور ہیں محمد عمران مغل صاحب سرگودھیاں توں لنگھ ہن اساں انہاں دے وی دل دیاں تہہ گہرائیاں نال شکریہ ادا کریندے ہیں کہ او اساڈے پروگرام وچ لنگھ ہن۔ انہاں پروگرام اچ ودھارا کیتا ہے۔ شالا ڈھیر جیوو، ڈھیر ساریاں محبتاں، اساں سرائیکی بولنڑ والے دوستاں دے گول اچ رہندے ہیں، انجام محسن صاحب بسم اللہ کراں سئیں، ڈاڈھی سوہنڑی سانجھ کیتی وے سئیں، وسیم شیخ صاحب ساکنڑ تھبا دلاں دا بھیج کے ساڈا ہاں ٹھاک چھوڑے تاں یقین کرو کہ ساڈا ماݨ ودھ ویندے جیڑھے ویلے ساکوں کوئی لائک بھیجیندے، کوئی دل بھیجیندے یا اپنڑی وال تے شیئر کر ڈیندے، ایہ ساڈے واسطے بڑے فخر دی وڈائی دی گالھ ہوندی ہے سئیں۔ پہلا بندہ ہے جئیں ماء بولی دا وڈا محسن ہے خواجہ غلام فرید جنہاں نے دیوان فرید لکھ کے اپنی ماء بولی دا پوری دنیا اچ پرچار کیتا ہے تے دوجا ہے بندہ ہے کہ ساڈا شاہ شمس تبریز یا کو شمس سبزواری صاحب بھی آدن تاں انہاں نے گیان لکھن گیان ہک سرائیکی دا ٻہوں پراݨی سرائیکی شاعری دی قسم ہئی۔ او لکھیندے، او وی کݙاہیں میں تہاکوں ضرور گیان وی سݨویساں۔ او وی سرائیکی دے محسن ہن کہ انہاں گیان آکھ کے ماء ٻولی کوں زندہ رکھئے۔ ایندے وچ سردار پٹھاݨ خان

میں ایسے ایسے لوگاں کوں وی جانڑداں جیہڑے سرائیکی کوں دور تک نی سمجھ سگدے لیکن او وی پٹھاݨ خان کوں ضرور سنواد کریندن سئیں او وی ساڈا مان ہے کہ اس توں بعد اونے وی یعنی صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں پٹھاݨ خان صاحب انہاں کوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہاں نے ہک دفعہ اسمبلی ہال اچ سدائی تے سد کے انہاں کوں آکھا نے ساکوں سنڑاؤ کہ میڈا عشق وی توں میݙا یار گیتوں جݙاں پٹھاݨ خان صاحب نے سݨایا تاں ذوالفقار علی بھٹو دی اکھ اچوں ہنجو لڑ پئے ہن تے اوں خوش تھی کے آکھائی کہ پٹھاݨ خان منگ کیا منگدیں تاں پٹھاݨ خان صرف ایہو منگائی کہ میݙے وسیب دی پارت ہووی۔ اے ماݨ ہوندن قوم دا اے لوک شاکر شجاع آبادی سئیں ساݙی قوم دا سرمایہ ہے۔

میں سرائیکی ماں بولی دا کریڈٹ عطا اللہ عیسی خلوی کو بھی ضرور دے سکاں کہ اوں بھی پوری دنیا دے وچ کونے کونے دے وچ یعنی انہاں دی آواز بھی گونجی ہے میں انہاں دا بھی ممنون و مشکور ہاں کہ انہاں بھی ساری ماں بولی کو بہت زیادہ پروموٹ کیتا ہے سردار سیف خان آدھے میرا تعلق ٹانک اٹک سے ہے مگر سرائیکی زبان کے بغیر ہماری زبان بھی بے وزن ہے واہ واہ واہ واہ تے واہ واہ اٹک توں ہویاں ہوا دے تے ساڈی زبان وی جیڑی پہاڑی ہے او وی سرائیکی تو بغیر ادھوری ہے ایندے کنے بعد وی بہت سارے لوگ ہیں جنہاں دا ماں بولی تے احسان ہے لیکن سارے ایک لئیے دا واسی ہے مار عبدالحق سمرا صاحب اوویں سرائیکی ماء بولی تے بہوں احسان کیتے۔ اوندے کہیں بعد سائیں شوکت مغل سائیں ہونا نے وی بہوں کم کیتے سرائیکی واسطے۔ یعنی انہاں دیاں کتاباں، انہاں دے قصے، انہاں دیاں کہانیاں ہر چیز محفوظ کرݨ دی کوشش کیتی ہے۔ یعنی جتنے وی ماء بولی نال پیار کرݨ آلے لوگ ہن جنہاں کہیں پاسوں وی ماء بولی تے احسان کیتا ہے اساں اوندے ممنون و مشکور ہیں یقین کر گھنو کہ ہک خط لکھا ہئی غمخوار سئیں ہونا نے کہ چٹ چائی ونج وسدا چوٹی دا سارے خان کوں آکھیں اوکھے ہیں جے خان دے خواب دا وقت ہووے دربان کوں آکھیں اوکھے ہیں تے مل پووی منہ تے ڈچکیں نہ بے ایمان کوں آکھیں اوکھے ہیں اے لفظ ڈچکیں جیڑھا استعمال کیتا انہاں کوں خاص سیاݨا نئیں اے مر گیا ہا اے جیویں آندے نے اڑے ناں کوئی گالھ کریندے ہوئے جھکیں ناں اے ساڈی ماء بولی دا لفظ نئیں ساڈی ماء بولی دا لفظ ہئی ڈچکیں ناں اتے مل پووی منہ تے ڈچکیں ناں بے ایمان کوں آکھیں اوکھے ہیں ساڈی آس دا یوسف کھوہ وچ ہے مکران کوں آکھیں اوکھے ہیں ڈیکھو کہ اے ایں لیول دیاں گالھیں ہن جیو ہزار سال ماما اختر کرل سئیں تساں جیوو سارے سنگتی جیون تساں ساڈا مان ودھائیندے وے تساں ساڈے پروگرام دی شان ہی وے سردار سیفع خان نے ہک سوہنا جیہا سارے واسطے دل بھیجا ہے اتنا سوہنا لگدا پئے کہ ساڈا ہاں ٹھردا پیے سائیں ہاں ٹھار چھوڑا وے سائیں ایں ساڈا من ودایا وے میں سردار صاحب دی نظر اپنے دوستاں دی نظر ایک مخمور کلندری سائیں انہاں دی نظم پیش کرنا پیاں سپیشلی میں ماں میں اختر دی نظر کرنا پیاں ہائے ہائے او ویلے نہیں بھول دے ہائے ہائے او ویلے نہیں بھول دے جدا تھگڑی آباد کے کانا تے بھا لیندے ہاسے ککھریں کوں یار ہر پھل دی اپنی خشبو ہے سردار سیف خان منور حسین جام صاحب ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے مخمور کلندری سیوں دا میں کلام شروع کرے کیتا ہے کہیں دوست دی فرمائش تے کہ ہائے ہائے او ویلے نئیں بھلدے جݙاں تھڳڑیاں ٻن کے کاناں تے بھا لائیندے ہاسے ککریں کوں جیڑھا پہلی واری وستی وچ بس ہارݨ آݨ وڳایا ہا اوں ساݙا مال ݙرایا ہا جݙاں ٹوکرے لا کے ویڑھے وچ کوئی چلکدیاں چڑیاں نپ نپ کے کوئی خاص نشانی لا ݙیوݨ پچ پچھ پٹ کے انت اوڈا ڈیون ایں شعر دے وچ نہ یقین کرو کہ کہ کائنات دی نفاست چھپی پئی ہے کہ اوں بال دی ذہانت ڈیکھو او بال کیا کریندا ہے او آدھے کہ اساں چڑیاں نپیندے آسے ٹوکرے لا کے اساں انہاں کوں کوندے نہ سے اساں اوندا پٹ پچھ پٹ کے نشانی لا کے اساں اڈار چھوڑیندے آسے آسے والو اے ہے سرائیکی دا حسن، اے ہے سرائیکی دا ماݨ او اے ہن وݙے شعراء۔ قلندری صاحب دی ولا لائن سماعت کرو۔ ایں نظم کوں سرسری طور تے ٻہوں لوکیں سݨوئے لیکن ایندی گہرائی دے وچ کݙیہہ کہیں ونڄݨ دی کوشش ای نھیں کیتی کہ جݙاں ٹوکے لا کے ویڑھے وچ کوئی چلکدیاں چڑیاں نپ نپ کے کوئی خاص نشانی لا ݙیوݨ۔ پچھ پٹ کے انت اݙا ݙیوݨ۔ ہائے ہائے او ویلے نئیں بھلدے۔ او چیک چہاڑا چولھے تے۔ اے پہلی روٹی میں گھنساں۔ ایں ڳالھ تے رولے ہوندے ہن۔ جݙاں سکھݨے چولے ہوندے ہن۔ تے جݙاں ہئین خزانے پلوں وچ۔ او لک چھپ لک چھپ کھیݙدے ہوئیں کدی رکلاں نال کلہوٹی دے کدی طاق دے اوڈھر لک ونڄݨا ساہ سک ونڄݨا کمال دی نفاست اے سئیں مخمور قلندری سئیں ہوݨاں دی اڳوں آہدے سئیں جݙاں پوہ دیاں لسیاں کھمݨی وچ ݙیکھو کہ کھمݨ ساݙی سرائیکی دا لفظ اے جیڑھا اساں آہدے لسکدا آندا اے لسک اے ساݙی تے ساݙا ناں نئیں، کھمݨ ساݙا ناں اے۔ اے جیڑھی لسک اے نا، آندے کھمدی آندی اے، کھمݨ ایندا ناں اے۔ تاں مخمور سئیں ہوݨاں نے ہک شعر آکھ کے ایکوں زندہ کر چھوڑا اے کہ جݙاں پو دیاں لسیاں کھمݨیں وچ کوئی پینک فلک تے آوے ہا، ساݙی تاڑی پینک تئیں ویندی ہئی۔ اے پینک کیڑھی اے جیڑھی قوس قزح اے۔ ایہ جیڑھی اسمان دے اتے بارش توں بعد بݨ کھڑدی ہے جیکوں اساں لال پینگ آندے ہاسے اونکوں مخمور قلندری نے کیڑھے انداز وچ بیان کیتا ہے کہ جݙاں پوہ دیاں لسیاں کھمݨیں وچ کوئی پینگ فلک تے آوے ہا ساݙی تاڑی پینگ تئیں ویندی ہئی اتوں رات دی ماء دے ݙر کولوں سدا شام توں پہلے سم ونجنا ہائے ہائے ہائے ہائے یار اے رات دی ماں آلی گال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکا کہ ماواں اپنے بالاں کو آدھیاں کہ تکی تکی سم پوو رات دی ماں آئی ودی ہے رات دی ماں کیشے ہوندی ہے یعنی رات دی ما کش ہوندی اے دا مطلب اے کہ بالاں کوں سماوݨ سانگے او آدھیاں ہن کہ ہن ݙینہہ تھیوݨ آلا اے۔ رات دی ما ݙینہہ ہوندی اے کہ ݙینہہ دی ما رات ہوندی اے کیونکہ رات توں بعد ݙینہہ تھیندا نا تاں او آدھن کہ رات دی ما آوݨ آلی اے دا مطلب اے کہ بھئی ݙینہہ تھیوݨ آلا اے ٻہوں چر تھی ڳئے تساں سم پوو ہائے ہائے ہائے ہائے اڳوں آدھے سئیں ہائے ہائے او ویلے نئیں بھلدے۔ او ویلے کیویں بھل سڳدن جݙاں آکھیا ہا استاد ساکوں چلو چہتیاں چاؤ املا لکھݨا ہے میں رنا ہم میݙی مس کوئن ہئی میݙی ہنج کوں پونج کے تیں ساں ول ݙو پڑیاں میکوں ݙتیاں ہن تیݙیاں ݙو پڑیاں میں حالیں تئیں مخمور قلندری ݙیوݨیاں ہن اپݨے میزبان عباس سواڳ کوں ݙیسو اجازت میں سوموار دی رات بدھ دی رات تے چھنچھن دی رات تساں دوستاں کوں اچھا ہک تو دوستاں نال ہک ہور صلاح کرنی ہے اگر تساں دوست کیونکہ رات لمبی تھیندی ہے دی اج کل پانچ بجے لے ویندے اگر تساں دوست سارے مشاورت نال میں کو میسج جواب دے دیسو کہ پروگرام اگر ساں رات کو اٹھ بجے کروں تاں کیویں راسی برا کیا مشورہ ہے۔ السلام علیکم عباس بھائی کیا حال چال ہیں شیخ ندیم صاحب اساں بالکل ٹھیک ہیں وسدے رسدے پئے ہیں تھوالے سامنے میں مٹھیاں مٹھیاں سرائیکی دیاں گالھیں کریندے پئے ہیں سوہنی سوہنی شاعری سنڑاندے بیٹھے ہیں مقصد ہے کہ کچھ دوست ہیں جڑے سارے ملک تو باہر بیٹھے ہوندے ہیں وہ اپنی مصروفیت دے وچ ہوندے ہیں اے انہاں دی فرمائش تے میں رات کو نو وجے دا ٹائم رکھیا ہی اگر تساں دوستاں واسطے دقت تھیندی ہے تاں میں پروگرام اٹھ وجے وی کر سگداں یعنی سوار دی رات اٹھ وجے بدھ دی رات اٹھ وجے تے چھنچھن دی رات اٹھ وجے تاں انشاء اللہ بدھ دی رات اٹھ وجے میں سرائیکی لوک قصہ ضرور پیش کریساں تاں انشاء اللہ میں کوشش کریساں کہ کوئی ایجھا قصہ سنواواں جیڑھا تساں پہلے نہ سنڑایا ہووے